falle cyn i ni gychwyn go iawn, falle gofyn y cwestiwn, wel, beth yw mathemateg? Um, chi wedi cael blas ar gwneud mathemateg um, am nifer o flynyddoedd nawr, ers i chi fod yn, yn fach, cyn falle i hyd yn oed fod yn ysgol gynradd, o'ch chi'n dechrau ei gyfri. Um, ond, a falle, falle bod chi'n meddwl, wel, falle mae lot yn meddwl, mae mathemateg na gyd yw, a e, yw studio rhifau, fel bethau. Ond dwi yn ei weld e llawer mwy yy cyffredinol o beth, i modd pwerus rili i yym dadansoddi a darganfod patrymau o bob math fel petai, so gallai ni... Mae'n anodd iawn diffinio mewn gwirionedd beth yw mathemateg, ond gall- gallai feddwl amdano fe fel datblygu dulliau i ddarganfod a dadansoddi patrymau. ar y modd mwyaf cyffredinol. Um, a mi welwch chi wrth os ewch chi astudio mathemateg yn bellach, fyswch chi'n um, a falle bod chi wedi cael blas o hyn yn barod yn ôl algebra chi wedi gwneud. Ni ddim yn tueddu uh, canolbwyntio ar rhifau yn unig. Mae yna strwythurau llawer mwy diddorol fel bethau i gael mas yna a gallwn ni ddadansoddi yn fathemategol. Ac yn fel rhan o'r sgiliau pwysig yn ni'n gynnal yn wrth, wrth ysgu fathemateg ac, uh, ac algebra yn benodol yw i resymu mewn ffordd clir, cynhwysfar, cywir wrth gwrs, a chryno. Ni ddim eisiau parablu ymlaen yn ormod a yn gobeithio bod e ddim yn gwneud hynny heddiw. Ond ni eisiau bod yn, yn fanwl gywir wrth gwrs, yn rhesymegol, ond hefyd yn un mewn ffordd clir, dealladwy i'r gynulleidfa, Felly mae yna mae'r um, modd i ni'n cyflwyno'r wybodaeth yn, yn, yn holl bwysig hefyd, ac, ac um, mae'n talu ffordd i wneud hynny mewn ffordd cryno. Um, Oce, okay, so i, i, i, i gyffwrdd ar y bwynt o feddwl yn glir, fel bethau'r rhesymu yn glir, um, Wel, gyntaf i gyd, hoffwn i rannu i chi uh, cyfrinach bach, felly dwi ddim pawb yn gwybod hyn pan chi'n studio'r fathemateg, ond mewn gwirionedd, uh, dim ond un rhif sydd i gael. Rhif? Falle bod chi'n mynd credu fi. Okay? Mae yna ma un, dau a thri ac yn y blaen i gael, ond, ond mewn gwirionedd, maen nhw gyd yr un peth. Okay? Os chi'm yn credu fi, allai er allai resymu gyda chi i berswadio chi bod hyn yn wir. Gallai roi prawf mathemategol ar fy taid fod hwn yn wir. Um, so dewch i ni, dewch i ni weld pam fod hwn yn wir. So tybiwch, gyda ni ddau rhif, A a B, dywedwch. Yym, a be' dwi isio dweu- cy- yy perswadio chi yw bod bod a by mewn realiti yr un peth, bo' nhw'n hafal i'w gilydd. Wel, un ffor alla i ddangos hyn i chi, ma' 'na nifer o ffyrdd, ond un ffordd alla i wneud yw i ystyried y cymedr, y ddau rif. So, os na i ddynodi y cymedr a a by gyda cy, dwedwch, beth mae hynny'n ei olygu? Wel, yna Mae a, by, adio by dros dau, dyna beth yw'r cymedr. Felly mae a adio by yn ddau cy. Ie, yeah, wedyn falle os allai liosi, allai liosi bob ochr yr hafaliad gyda'r un rhif, a byddai ddim yn newid yr hafaliad. Byddai'r hafaliad yn dal i fod yn wir, wrth gwrs. So, os na i liosi yw'r ddau ochr uh, gyda a tynnu byrdd, wrwch. fel hyn, a wedyn allai gyfuno'r ochr chwith, llosi'r bracedi allan fel petai, byddai'n cael gwahaniaeth o ddau sgwâr, byddwn yn gyfarwydd i'r rhai ohonoch wedi gwneud yr algebra o'r blaen, a wedyn llosi allan yr ochr dde, mi gawn ni 2ac adio y tŷ ni 2bc. Mae ad-drefnu hwn yn cymryd y termynau gyda 'a' ynddo fe ar un ochr, a'r termau gyda 'b' yr ochr arall. Byddai'n cael y llinell yma, a, sgwar, a ddisgwariad tynnu 2 ac y, a wedi 'b' ddisgwariad tynnu 2 b ac y. Gallai adio wedyn ni yr un rhif i bob ochr, wel eto byddai ddim yn newid yr, yr hafaliad, gwir, um, gwirionedd yr hafaliad. Mae adio cyd i sgwario i bob ochr. Ac yna, wel na, yna allai ffactorio bob ochr. Mi welwn ni bod hwn yn sgwar berffaith. Mae fe'n a tynnu c gyd wedi sgwario ar yr ochr chwith, a mae fe'n b tynnu c Ti sgwario ar yr ochr dde. Ie, os chi ddim yn, yn, yn credu fi, allwch chi liosi hyn allan ar ôl gweld bod chi'n cael y, y linell blaenorol. Ac felly, wrth gwrs, mae A tynnu C felly yn, yn B tynnu C, ond wedyn allai ganslo'r minus Cs hyn i gael A yn hafol i B. Yeah. So dwi wedi cymryd unrhyw ddau rif a dangos i chi bod yn nhw'r un peth. Wedi cael eich perswadio? Mewn gwirionedd, mae, mae un yr un peth â dau, er enghraifft. A mae tri yr un peth â pedwar. Dim ond un rhif sydd i gael. Wel, peidiwch â dweud wrth pawb, wrth gwrs, achos bydd yr economi jyst yn cwmpo'n chwal. Os mae, maen nhw'n meddwl mae dim ond un rhif sydd i gael, bydd pawb gyda'r un faint o garian, un punt. Yn gyfforddus gyda hynny? Wel, meddyliwch am y peth, lle aeth y ddadl yn anghywir? Os chi ddim yn credu'r ddadl, falle bod 'na gamgymeriad yn y ddadl. Nai adael i chi feddwl. Os oes 'na gamgymeriad, os oes 'na, ble mae e? be mae hwn yn, yn pwysleisio, dwi'n meddwl, y, y pwysigrwydd o resymu yn glir ac yn gywir, wrth gwrs. So, mae angen gwybod sut mae'r rhesymeg yn gweithio cyn mynd ati i gynnal prawf mathemategol. Um, peth arall hoffwn ni uh, gyffwrdd yno yw'r pwysigrwydd nodiant mathemategol. Um, Nawr, wnei di, wnei di arfer defnyddio nodiant mathemategol, ma- i rai, ma- dyna beth yw mathemateg, yr holl symbolau hyn i ni ddefnyddio yn, yn, yn yr iaith i ni i wneud bob dydd i ddisgrifio pethau mathemategol a dadansoddi pethau mathemategol. Ond mi roedd 'na adeg lle nad oedd yna nodiant yma. Ie, dyn nhw ddim wastad wedi bodoli, maen nhw oedd rhywun wedi uh, dyfeisio'r nodiad. Mae wedi cael ei ddysblygu dros y blynyddoedd, dros y canrifoedd, dros y munud, uh, ni wedi bod yn wneud mathemateg. So, os neu ofyn i chi feddwl amdano wrth ceisio wneud mathemateg heb y nodiant chi wedi arfer, um, er enghraifft, beth am i ni ddarganfod y gymharedd eiraidd? Nawr, falle bod rhai ohonoch yn wedi clywed am y gymhareb eiraidd, y golden ratio o'r blaen, mae fe'n rhif enwog. Um, mae fe'n rhif lle gallwn ni feddwl amdano ge fel y rhif y cymhareb o hyd uh, petrial arbennig i'w lled, petrial sydd yn bodloni'r canlynol, er enghraifft. Felly, mae angen cymhareb Bedd Patrial a Hud y Patrial, fel bod y patrial a greuwyd trwy dileu y sgwâr hyn i chi'n gweld ar yr ochr dde, gyda'r un lled â'r patrial gwreiddiol. Oce? O, sori, mae dileu, dileu y sgwâr gyda'r lled y patrial gwreiddiol, felly um, Lled y patrïaid gwreiddiol yw yw hwn, fan yma, felly ni'n cynnal y sgwâr gyda'r ochre y maent yna. Ac wedyn mae angen i'r patrïol yma fod mewn cyfrannedd ar rhif y patrïol yma. Okay, so mae fe fod yn siap tebyg. Mae jyst yn, jyst yn fersiwn llai ohono ge i fod. Nawr, dyna'r br- yym dyna sut ni'n diffinio g- un ffordd o ddiffinio'r gymhareb eiraidd, yym y gymhareb o'r lled ar hyd y petryal arbennig yma. Nawr, dwi wedi mynd ati nawr i geisio datrys, dyfalu beth yw'r gymhareb yma heb nodiant. Ie, so Fyswn i'n cychwyn, wel, mae angen i'r hud yr ail betryal wedi rannu â hud y betryal gwreiddiol fod yn hafal i lled yr ail betryal wedi rannu â lled y betryal gwreiddiol, ac felly bydd y hud y yr ail betryal wedi luosi â lled y betryal gwreiddiol yn hafal i hud y betryal, ac yn y blaen. Ocê, a dychmygwch ceisio dyfalu beth yw'r rhif yna wrth dim ond ysgrifennu, um, er enghraifft, yn, yn Gymraeg. Nawr, diolch byth, mae pobl wedi datblygu nodiant mathemategol, er enghraifft Robert Record o Ddinbych y Pysgod, um, nôl yn, oi, yn oes y Tuduriaid, Um, yn wir, ond mi roedd e'n ddoctor i'r Tuduriaid, ond hefyd roedd e'n fwy pwysig na hynny, roedd e'n fathemategydd. Yym, ac roedd e'n addysgwr heb ei ail. Yym, gallwch chi ddweud bod un o'r poblogeiddwyr mathemate- mathemateg cynta, achos mi nath e lwyddo i sgrifennu y llyfre ne' testun oe- mathemategol oedd yn Lladin ar y pryd fewn i iaith o'dd pawb yy wel rhan fwya o bobol yn gallu ddyf- i i ddeall, sef Sysneg ar y pryd. Yym. A fe ddaeth ddyfeisio y symbol i fod yn hafal i. Nawr dychmygwch ceisio, fel wnaethon ni geisio wneud fyna, ceisio datrys hafaliadau heb y symbol hafal i. Yn cymdysym iawn, fel petai. Mi nath hyn yn y Whetstone of Wit, nôl yn 1557, a dyma chi yr achlysur gynta yn yma, y symbol yma am fod yn hafal i. sef dau linell yn baralel i'w gilydd, oedd e'n meddwl does dim byd yn gallu bod yn fwy, yn fwy hafal i'w gilydd na hynny. Geometreg wrth gwrs yn bwysig iawn ar y pryd, fel mae fe nawr. Okay, so diolch i Robert Dreckwrdd ac eraill, ni'n gallu defnyddio nodiant uh, mathemategol, um, a felly felly gallwn um, ddefnyddio hynny nawr ac ychydig algebra i ddarganfod beth yw'r uh, gymhareb eiraidd. Dyna beth ni'n gwneud i dilyn y cyfrifiadau o'n i'n ceisio wneud um, ar lafar fel am yng Nghymraeg fel bethau. Um, mae angen i'r ded y bytrial bach wedi rhannu gyda'r lled y petrial mawr, sef yr phi minus 1 wedi rhannu gyda 1 os mae phi yw lled y petrial mawr, y hyd y, y petrial mawr. Um, a fan yma, wrth gwrs, dwi'n dwi, tybio bod lled y petrial mawr yn un. Mae hwnna'n Yym mae'n hawdd gen i wneud hynny achos byddai unrhyw betrïal arall jyst yn yy yn o'r un cyfrannau efo petai yy jyst yn ffactor sgala'r o'r o'r yym hydoedd yma. Ac felly mae angen i'r yym cymareb hynna fod yr un peth a'r gymhareb yym Wel, beth oedd hynny? Lled yr un bach wedi rhannu gyda'r lled yr un mawr, felly mae'r hyd yr un bach, sef yr un, wedi rhannu gyda'r hyd yr un fawr. Dyna'r un cymhareb. So, un dros fi. Ac felly, mae hwn yn gywerth, a dyna'r symbol am i fod yn gywerth, a Yym, ffi di sgwario, tynnu ffi, tynnu un i fod yn hafal i sero. A nawr ni'n dod, ni'n dod ar draws hafaliad cwadratig, a dwi'n siŵr eich bod yn cofio sut i ddatrys hafaliad cwadratig, mae yna amryw o ffyrdd, mae ei gallai cwblhau'r sgwar, fel bethau. Be os byddai'n cwblhau'r sgwâr yn y modd arferol, cymryd hanner y cyfernod y ffi, um, sef minus hanner yn y braced wedi'n sgwar gyda ffi wedi'n sgwario fe, a wedi'n tynnu, bydd angen tynnu'r un a wedi'n tynnu y cwater dydd dros ben fel petai o'r braced o'r sgwâr berffaith yna. Ac yna dwi'n gallu meddwl am hwn fel gwahaniaeth o ddau sgwâr, i ddod yma ac yna wel gallai dod i'r casgliad felly mae un o'r atebion hyn yn mynd i fod yn bositif mae'r llall yn mynd i fod yn negatif ac felly dwi'n cael yr ateb bositif o ffi y gymhareb eiraidd yw'r gwerth yma. Ia, oce. Okay. Ni di, fi wedi ffindio'r rhif o fy tai. A os newn ni rhoi fe yn y cyfrifiannell, os newn chi rhoi fe yn y cyfrifiannell, dewch i'r rhif, uh, dewch i mi weld, neu yn cael 1.68 um, ac ati. Okay, so da chi'n gwybod un adio ar ail ystrad o 5, falle ydych chi'n gwneud hyn Uh, yn gofyn. Yn mynd ychydig i 1.618 am dim 3, 3, 9, 8, 9, 5 ac yn y blaen. A mae fy miolwch chi bod wedi hwn ddim yn gorffen. Er bod yr gymhareb hyn yn eiraidd mewn rhyw ffordd, mae'r patrwm o ddigidau fan hyn yn y, yn yr enghangiad degol ddim yn yr un mwyaf prydferth, petai. Felly dyma un ffordd o, o gynrychioli rhif yw wrth gwrs trwy um, y dygolion. Ond mae yna ffordd arall. Ffordd arall o, o gynrychioli rhif. hynny drwy, wel os ewn ni nôl i'r hafaliad gwreiddiol fan yma, alla i ail-drefnu hwn mewn modd gwahanol, alla i feddwl amdano hwn, os na i cymryd yr minws un yna i'r ochr arall, mi'n cymryd, mi'n dod yn plus un, a mi'n cael hwn. Ond mae ffi hyn fan hyn, wel, mae fe'n hafal i'r ochr dde. Ac felly alla i ddefnyddio hwnnw i ysgrifennu gefel un dros un dros un adio un dros fi. A alla i gario hyn ymlaen um, fel yma. Gallai wneud hyn am byth o bethau. A be gawn ai, be bydd y Blaid cael yw cynrychioliad y rhif mewn ffracsiynau parhaol o bethau, continued fraction. A bydd sylw chi fan hyn, allai ddisgrifio'r rhif hyn fel un o'r rhifau dwi'n gweld fan yma. y llef un, un, un ac yn y blaen am byth. A dyna batrwm, gweddol, arbennig, mi welwch chi, ar gyfer y gymhareb eiraidd. A felly dwi'n annog chi i edrych lan beth yw'r ffracsiynau parhaol neu continued fraction Yr ailystrodd y ddau a'r rhif sbesial E chi'n gweld yn eich, yn eich cyfrifiannell. Nawr, does dim amser gen i mynd dros sut, ond falle allwch chi edrych lan y ffracsiynau parhaol yna, a mi welwch patrwm er bod y uh, de, er, cynrychioliad degol, yr heng, ehangiad degol y rhifau hyn yn braidd yn hyll, maen nhw'n hynod o bert fel ffracsiynau parhaol. Mae yna batrwm i gael iddyn nhw. So, yym, na, yn y, falle, mae yna funud neu ddau gen i ar ôl, um, o'r beth o'n i eisiau i ddweud am algebra. Yn, yn, yn fras iawn, hoffwn i bwysleisio um, pwysigrwydd gwybod beth ni'n delio gyda. Hynny yw, mae diffinio yn union beth ni'n ddelio gyda yn algebra ac yn mathemateg yn, yn, yn ehangach, yn, yn holl bwysig. Ac felly, wel, os newn ni gychwyn o'r cychwyn, gall dylen ni rili really ddefnyddio beth yw rhif. Ond mewn gwirionedd, mae hwn nid yn broblem i'r fathemategydd, mae fe'n ma fe broblem i'r athronydd. Mae fe'n broblem athronyddol, byswn i'n ei ddweud, i ddweud beth yw rhif. Ac mewn gwirionedd, mi roedd mathemategwyr wedi symud oddi ar y problemau a'r anawsterau athronyddol hyn yn yr ugeinfed ganrif, neu'r dyn, well, um, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r wedyn ni hwyr a wedyn ni'r ugeinfed ganrif ac yn parhau i wneud hyn. I symud oddi wrth beth yw y gwrthrychau ni'n delio gyda, mewn gwirionedd, i fwy i feddwl amdano sut maen nhw'n ymwneud â'i gilydd. Beth yw'r perthnasedd rhwng y gwrthrychau mathemategol, um, beth ydyn nhw? Hynny yw, sut ydyn ni'n gallu adio a lluosi gwahanol bethau? Nawr, ni'n gwybod sut i adio a lluosi rhifau, ond mi wnewch chi falle dod, pan ych chi stydio mathemateg yn bellach, dod ar draws gwrthrychau eraill, er enghraifft polynomialau, neu matricsiau, neu ffwythiannau, neu trawsffurfiadau cymuseredd. Mae'r holl bethau hyn ni'n gallu delio yn gyda yn algebraidd. drwy meddwl am sut i adio a lluosi y gwahanol gwrthrychau yma. Ocê, falle bod hwn yn, yn bach yn siomedig, fi'n fi, fi gwybod bod fi ddim yn falle mynd i weithio chi beth yw'r rhif. Wel, ocê, okay, na i, na i rhoi rhyw fath o... Na i rhoi rhyw fath o sail i chi, wps. Fe gen i. Um, Ga i roi rhyw fath o sail i chi o yym beth, sut allwn ni ddiffinio rhif? Mi allwn ni wneud hyn trwy medru meddwl beth fydde, beth yw sylfaen mathemateg modern. Nawr, mae sylfaen i'r fathemateg modern, byddwn ni'n cyffwrdd hwn yn y modiwl algebra, yw theori setiau. A 'na gyd yw set, yn ôl Georg Cantor yn un nôl yn y pedwaredd ganrif ar bymtheg yn hwyr yn hwnnw, yw casgliad o stwff. Be bynnag ni'n gallu meddwl amdano, gallwn ni feddwl amdano'r casgliad fel un peth, A ffigwr blaengar arall yn y maes yma yw Bertrand Russell, un arall, Cymro arall o Drelech, um, Trellech, yn, a wedyn ni um, yn athronydd mathemategydd enwog iawn yn llod y Nobel, uh, gwobr Nobel am llynyddiaeth, fel mae'n digwydd, ac yn gymeriad hynod o ddiddorol, fi'n annog chi i edrych ei fyny.

pedwar lythyren yna, mae yna tri lythyren yn yr un gyntaf, tri lythyren yn y llall, ond mae yna rhai yn gyffredin. Mi allwn ni groestori, groestori um, yr setiau yma i weld beth sydd yn gyffredin a creu set arall. A fan yma ni'n gweld bod y by yn gyffredin yn unig. Ac hefyd, felly, trwy hyn allwn ni greu rhyw fath o algebra o gasgliadau o stwff, a trwy hyn gallwn ni ddiffinio mwy neu lai popeth, wel, popeth yn mathemateg, yn y bydysawd mathemateg, a felly popeth yn y byd. Wrth gwrs, beth yw y byd ond mathemateg? Nawr, mae yna casgliad arbennig Sef y casgliad gwag, neu'r set wag, gyda dim byd ynddo fe. Felly, os ydy popeth yn gallu cael ei ddiffinio yn nhermau setiau, dylen ni gallu ddiffinio rhifau yn nhermau setiau. Dyna beth allwn ni, dyna beth wnaeth um, cymeriad hynod o ddiddorol arall, von Neumann, wneud yn yr ugeinfed ganrif gynnar, yw creu model ar gyfer rhifau. Ac felly, beth dylen ni ddiffinio y rhif 0 i fod? Wel, gallwn ni feddwl amdano e fel y set sydd â dim aelodau o gwbl, dim byd yn y set, y set wag. Gallwn ni feddwl am 0 fel y set wag, Beth allwn ni feddwl amdano, beth yw ddylse un fod? Wel, falle bydde fe'n ddyddiol i ni cael set, casgliad, gyda un peth ynddo ge. Wel, yr un unig i beth dwi'n gwybod amdano ar hyn o bryd yw'r yw sero, felly allai gymryd y set sy'n sy cynnwys sero yn unig. Ac felly allwn ni barhau fel hyn i ddiffinio rhifau yn nhermau o set setiau blaenorol. Ac felly yn gyffredinol fyswn i'n cymryd y set, y rhif n i fod y set o'r rhifau blaenorol wedi'i ddiffinio. Felly creu'r, ni wedi creu'r bydysawd mathemategol O ddim byd o gwbl. Felly, cynhyrchu popeth o ddim byd, y set wag. Felly, mae'r modiwl algebra yn rhywbeth o sail i chi o'r beth â'ch sylfeini uh, mathemateg yn fras, ac yna wrth gwrs yn mynd ymlaen i astudio'r rhifau, y rhifau naturiol yma, y rhifau real, y rhifau, well, y rhifau cymarebol, ffracsiynau, rhifau real, ac yna mynd ymlaen i astudio beth ni'n alw'n rhifau cymhlyg. Mae'r rhain i gyd yn fel bod nhw'n istynnu i'w gilydd. Dyniad, um, felly mae'r rhifau cymarebol yn estyniad o'r rhifau naturiol, y ffracsiynau yn estyniad o'r rhifau cyfri ac yn y blaen. Ac yna, gallwn astudio pethau mwy mwy cymhleth, fel polynemialau, matricsiau, mi welwch chi, ac yn y blaen. Ond mae pob peth wedi cael ei seilio ar ddim byd, fel petai. Iawn. Wel, fe ai falle na i adael e fel yna, um, uh, ac um, yy pwysleisio pwysigrwydd algebra wrth gwrs, mae fe'n hyf- modd i i hyfforddi chi i feddwl fwy haniaethol, i hynny yw pwy- ffocysu ar bwyntiau allweddol heb gorfod delio gyda y sŵn amherthnasol sydd ynghlwm â rhyw broblem trwy s- trwy gyfieithu fe mewn i algebra, i iaith sy'n galluogi ni i ddatrys y broblem. Mae 'na gynwysiadau di-ri i gael gormod i i gyfres- i resru fan yma. Yym mae'n cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd yn yr yn y we i s- gall- i sicrhau yy diogelwch y we trwy cyps- cryptograffi. Yy mae algebra algebra sy sy sydd yn ar ar waelod hynny fel petai. Yym mewn roboteg, mewn gemau cyfrifiadurol, a'r algebra o cwater, cwaternionau, um, ac uh, mewn ffiseg um, quantum, uh, neu ffiseg modern, mae'r algebra o weithredyddion yn rhoi rhyw fath o um, modd i ddadansoddi beth sydd yn mynd ymlaen yn y byd uh, o'r grynnau lle a phosib. Iawn, felly mi drosglwyddo nawr i Tudur i gario mlaen i sôn ychydig bach am am galcwlws. Diolch i chi am wrando.
Diolch Iwan. Jyst rhoi amser i i Tudur y sgrin a rhannu ei sgrin. Na fe. Ti ar yy mute Tudur.
Reit, so gobeithio bod chi'n gallu clywed a gweld be dwi'n rhannu efo chi rŵan. Grêt, diolch Dewi. Felly dwi'n mynd i roi rhagflas i chi o o galcalws yn yr ail ran o'r o'r gweminar 'ma. A ma' calculus yn yn bwnc sy'n greiddiol i i fathemateg ond hefyd i i'r gwyddorau falle'n fwy gyffredinol oherwydd pwysigrwydd mathemateg ac ma' ganddo yy gymwysiadau pwysig yn yn y yn y byd go iawn fel y y y llun 'ma dwi 'di rhannu efo chi ar y y sleid gynta yym falle newn ni sôn mwy am am y cymwysiadau tuag at y diwedd. Yym felly'r peth cynta dwi isio ystyried ydi beth ydi calculus? Yym fell- yda- ydach chi'n gallu yy dweud wrthon ni yy bo- dach chi wedi dechre astudio diferu yy ac yn t- integru o gwbwl e- eto os o'ch chi'n gallu deutho ni yn y chat bysa hynna'n grêt. Yym ma' ma' calculus yn yn bwnc t'mod dwy brif gangen iawn sef y diferu, y calculus diferol, sy'n mesur cyfradd newid, a a wedyn y y calculus yn integrol neu neu integru chi yy yn mesur sut ma' rhwbeth yn croni. Yym a wedyn m- m- m- ma'r ma'n not fair in poor areas achos ma'r ma'r ddau ddwy broblem ma' 'di ca'l 'u cysylltu hefo'i gilydd ga- gan theorem bwysig iawn sef theorem sylfaenol calculus. A a dyma yy ran o o o theorem sylfaenol calcwlus mewn gwirionedd, yr os ry'n ni'n ystyried ffwythiant F, ma'n ffwythiant ma'n ffwythiant o'r newidyn X, ma' X yn cymryd ryw werth real dwedwch, a a ma'n ffwythiant i dor, felly os 'dych chi'n plotio graff y ffwythiant 'ma does 'na ddim toriad toriad yn yn yn y llinell y g- y graff 'ma. A wedyn be 'dan ni'n neud ydi defnyddio calculus i gyfrifo arwynebedd o dan y gromlin yna rhwng dau bwynt, dwedwch. I neu' hynna, byddwch chi'n defnyddio integri, ac os 'dach chi wedi defny- dechre integri, yym yna 'dach chi'n gwybod sut i integri fatha phwyllia- ffwythianne eitha' syml. Ond ma' ma'r... Wel, sut sut 'dan ni'n cyfrifo yr integrin 'na? Wel wel, mewn gwirionedd mae wedi cael ei gysylltu gyda diferu. Nawr gellwch chi feddwl am integri fel y gwrthbroses o o ddiferu. Achos pan ydan ni'n i- integru ffwythiant rhwng A a By, be' be' 'dan ni'n neud mewn gwirionedd yd- ydi chwilio am ffwythiant yym F fawr. fawr sy'n diferu i roi'r ffwythiant F fach, felly dwi isio chwilio am ffwythiant F fawr, sy'n be da ni'n galw'n yn wrthddeilliad o F fach. Felly, ydych chi'n diferu F fawr i gael F fach. Os ydych chi'n gallu meddwl am, am ffwythiant F fawr lle mae hwnna'n cael ei wireddu, yna'r oll ydych chi angen ar gyfer cyfrifo'r arwynebedd yma dwi wedi gylchu ydy wel, cyfrifo gwerth y ffwythiant newydd yma yn by ac yn a. Felly mae'r ma cysylltiad yma rhwng uh, cyfrifo'r integryn a'r diferu yn holl bwysig mewn mathemateg ac yn sail i, i, i, i galculus. Felly heddiw dwi'n mynd i felly sôn yn fyr am, am canolbwyntio mwy ar, ar diferu o'i gymaru ag integru. Ond ond ma'n werth ystyried y yr hanes difyr sy 'na i i Calculus. Ma' ma' o'dd 'na gythrwfl mawr dros pwy ddyfeisiodd Calculus a falle wel ma' siŵr o fod bo' chi'n gyfarwydd iawn â rhai o gyfraniade Newton neu 'dych chi'n 'dych 'dych chi'n gyfarwydd â'r enw Isaac Newton yy ma' o'n ys- ffisegydd a mathemategydd enwog iawn a ac yy o'dd o wel fo nath ddyfeisio Calculus yn ôl yy uh, llawer o, o mathemategwyr o Brydain ar y pryd. Uh, ar yr un pryd, ar un cyfnod, roedd uh, Leibniz, uh, Gottfried Leibniz o'r Almain yn gweithio ar uh, yr un pwnc, uh, ac hefyd uh, wedi dyfeisio calcus, fo oedd y cyntaf i, i gyhoeddi gwaith ar y calculus. Gan amlwg, o- oedd oedd hwnna'n yn yn achos ffrae fawr dros pwy oedd yr yr dyfeisiwr ond erbyn hyn ma' ma'n ma'n hollol amlwg mai bod y ddau yma wedi dyfeisio calculus ar wahân felly dyfeisio fersiwn eu hunain o calculus a a ma' lot o'r o'r o'r yy nodiant 'dach chi'n ddefnyddio yy yy erbyn hyn yn yn o ganlyniad i w- i waith Lebnitz yn benodol. Ac wnaeth Gwion gyfeirio at yy rhai o'r fathemategwyr enwog o Gymru a a ma' 'na gysylltiad Cymreig yy yy yn y maes calculus hefyd a a ma' William Jones yy yn fathemategydd enwog o Ynys Môn yym yy a fo oedd y cynta i i ddefnyddio'r llythyren pi yy llythyren Groegaidd pi i ddisgrifio'r gymhareb rhwng yy cylchred cylch a a diameter cylch. Yy a ma' hwnna'n yn yn rwbeth 'dan ni dal yn defnyddio rŵan, ma'n s- ma'n siŵr bo' chi wedi defnyddio yy y pie ag yn gyfarwydd â'r rhif angyme- anghymerebol pie 'ma, ma' ma'n ymddangos yy yy yn bobman mewn mathemateg. Ag yy oedd o yy yn un o gyfeillion yy Newton, yy o'dd o'n cefnogi Newton yn y ffrae yy dros berchnogaeth calculus, felly ma'n werth yy Felly, ymchwilio rhyw chydig i hanes William Jones a, a, a, a gweld mwy am hanes William Jones a'r cyfraniad Cymreig i, i, i galculus. Felly, beth dwi eisiau ystyried ydy diferu. Iawn, dwi diferu, uh, yn diferu i fesur cyfradd newid. A felly, beth da ni'n mynd i wneud ydy ystyried hafaliad o'r ffurf uh, yn hafal i f o x. Mae f yn rhyw ffwythiant o x, mae x yn newidu'n annibynnol, uh, felly yn newidu'n dibynnol. A beth da ni'n neud mewn calculus mewn gwirionedd ydy ystyried, wel, torri pethau i ddarnau bach bach. Iawn, mae calculus yn ymwneud â gwneud pethau'n fach er, er mwyn gwneud cyfrif, cyfrifiadau. Felly, da ni'n mynd i newid gwerth x rhyw chydig. A, a da ni'n mynd i ddynodi'r newid bach ma yn X gan delta X. Iawn, a wedyn beth ni'n neud pan da ni'n cyferu ydy edrych fel faint mae y wedi newid uh, o ganlyniad i hynny. Ac felly mae'r newid ma yn y, yn gofio bod yn hafal i f o x, yn hafal i'r newid sydd wedi digwydd i'r ffwythiant f dros y cyflwng yna. Mae'r newid sydd wedi digwydd i'r ffwythiant f Yn hafal i'r gwerth newydd o o f, sef f yn x adio delta x, tynnu'r y gwerth blaenorol o, o'r ffwythiant. Ac felly, os ydych chi'n ystyried darlun o, o beth sgynnon ni, mae'r gyfradd newid cyfartalog yma o'r ffwythiant f dros y cyfwng delta x. Be, be, be sy'n digwydd, faint, faint mae uh, ffwythiant F yn newid dros y cyfwng yma? Um, mae newid cyfartalog yma wedi cael ei roi gan graddiant y llinell las dwi dylunio. Iawn, so dyn ni'n edrych ar y gymhareb rhwng y newid yn y a'r newid yn X. Ac mewn calculus, dyn ni eisiau'r cyfradd newid yy mewn gwerth penodol o X. Felly, da ni'n misio'r y gyfradd newid cyfartalog dros gyfwng, da ni eisiau gweld beth sy'n digwydd ar enyd o amser fel, yy, fel un gwerth penodol o X, dwedwch. Felly, da ni eisiau gwneud y delta X ma'n yn fach iawn, a, a dyna, dyna di'r sail i, i calculus mewn gwirionedd, da chi'n cymryd terfan, neu, neu limit, yy, o rywbeth wrth iddyn fynd yn agos at sero felly. Felly jyst i nodi hynna mewn, mewn cyfres o, o lyniau. Wrth i chi wneud delta x yn llai, um, be, be ydych chi'n newid ydy, well, goledd neu, neu graddiant y llinell las dwi wedi lunio. Felly, yn yr darlun ola 'ma, ma' ma' ma' delta X yn yn fach iawn, a wedyn be' be' be' sy' 'di digwydd i'r llinell las 'na ydi mae o'n tueddu nes a nes tuag at yy tangiad yy y gromlin yy mewn pwynt yn y pwynt o ddiddordeb. So dwedwch bo' ni angen y y y tangiad y gromlin 'ma pan ma' X yn holi A yy yn y diagram yma. A dy- a dyna be' 'dan ni'n neud, 'dan ni i- pan 'dan ni yn diferu 'dan ni mewn gwirionedd yn cyfrifo terfan lle f- lle ma' 'dan ni'n ne- dw- dw- dwi'm isio chi boeni am y nodiant ond y yr peth sy'n bwysig ydi bo' ni'n neud delta ecs mor fach â phosib ac yn edrych ar y gyfradd 'ma wel faint mae eff yn newid dros yy y cyfrwng o yy delta ecs 'ma ma' delta ecs yn fach iawn felly dyna be' ydi'r deilliad a ond be' dwi isio neu' heddiw efallai ydi defnyddio'r deilliad yym na diben per- per- yy penodol. A a cymhwysiad b- pwysig ma' o calculus dwi isio ystyried ydi uchafsymio neu neu optimeiddio. 'Dach chi isio darganfod gwerth o ryw ffwythiant, y gwerth mwyaf bosib ar gyfer ryw ffwythiant ar ar ryw gyfwng. Ac i wneud hyn- i weld sut ma' ffwythiant yn ymddwyn, 'dych chi falle'n edrych ar y y deilliad yym ac Felly mae'n werth cynnwys diagram o beth ni'n edrych amdano yma. Da ni'n edrych am uchafbwynt, uchafswm o ryw ffwythiant. Felly, da ni eisiau edrych am bwynt lle mae'r tangiad i'r ffwythiant yna yn llorweddol, lle mae'r deilliad o'r ffwythiant yn hafal i sero. Iawn, so felly, dwedwch bod ni wedi ffeindio rhyw bwynt C lle mae'r deilliad o'r ffwythiant yma yn hafal i sero. A 'dan ni isio gweld, wel, ydy hwn yn facsimwm, n- n- yn uchafbwynt neu'n isafbwynt? Er mwyn gweld os ydy o'n uchafbwynt, 'dan ni isio i'r deilliad, i'r chwith o'r pwynt yma fod yn bositif, a mae hynna'n golygu bod y y y tangiad 'dach chi'n ffurfio i'r i'r gorymlaen y- yn yn mynd i fod yn yn rhwbeth cynyddol yn yr achos yna, ac i'r dde o'r pwynt critigol 'ma, ma'r ma'r graddiant yn negatif. Ac i symleiddio hynna rhyw chydig, felly os ydych chi'n edrych ar ddifferu eto, a a ma' hwnna'n rhywbeth dach chi'n gallu neud, os ydych chi'n diferu'r yy deilliad Eff, ma' ma' gynnoch chi rywbeth sy'n mesur cyfradd newid o gyfradd newid, a felly ma'r n- Deilliad sy gynna' i sy gynna' i'n fama yn ail ddeilliad, sef cyfradd newid o'r cyfradd newid. Ac be' ma' hwn yn fesur? Yn yr achos dwi 'di lunio, os ydi'r ail ddeilliad yn negatif, yn yn llai na sero, yna'r oll ma' hynna'n ei nodi ydi bod chi'n llunio lot o tangiade, yy a ma' hwnna'n yn yn flêr iawn, ond ma'r tangiade, ma' goledd y tangiade yn yn lleihau wrth i chi gynyddu X, a ma' hwnna'n uchafbwynt, felly. Felly dwi jyst isio dangos enghraifft neu sydyn o optimeiddio i chi. Yym. Felly beth sgynna i fama ydy um, darn o gardbord a dwi isio creu bocs agored allan o'r cardbord yna. Felly dwi'n mynd i dorri corneli y bocs yma allan. Dwi'n mynd i dorri pedwar sgwar i ffwrdd o'r cardbord a mae hyd ymylon y sgwar yna yn, yn hafal i x centimetr. A x yn newid dyn. A dwi eisiau gwerth X sy'n rhoi'r bocs fwya, y bocs sy'n gallu dal mwya o ran cyfaint. Ac i ddarganfod hwnna, ydych chi angen calculus, ydych chi angen diferu a, a, a ystyried beth ni newydd weld yn y sleid blaenorol mewn gwirionedd. Ydych chi angen diferu falle dwywaith i, i ffeindio uh, uchaf, uchafswm o, o ryw ffwythiant. Felly, y peth cynta i neud ydi ysgrifennu'r cyfaint fel yym fel ffwythiant o X. Ac yn amlwg y- yn yr achos yma, 'dan ni isio yy wel cyfaint o bocs, felly 'dan ni angen yr hyd yna. O sori. Ma' hwnna y lled yna yn hafal i deuddeg tynnu dau ecs. Ma' hwnna'n sgwâr. Felly arwynebedd y sgwâr fawr yna yn y canol ydy deuddeg minus dau ecs i gyd wedi sgwario. A dwi eisiau lliosi hefo hefo taldra'r bocs ac wrth i ni blygu ochrau'r ymylon yr, yr bocs mae i fyny, taldra'r bocs fydd ecs. O na, yn bolynomial ciwbig. A mae polynomial ciwbig yn, yn eitha syml i'w ddifferu, a, a dyna be byddwn ni angen ei wneud. Felly, i ffeindio'r gwerth o x mae sy'n rhoi'r bocs mwyaf, da ni angen i'r deilliad, i'r derivatif fod yn hafal i 0, ac i'r ail ddeilliad fod yn llai na 0. Ac os dwi'n diferu, Dwi'n cael hafaliad cw- wel, dwi'n cael ffwythiant cwadratig ar gyfer y deilliad. Yy ar gyfer diferu, dych chi'n lliosi gyda'r pŵer a a a dod â'r pŵer i lawr un, a ac yn yr achos yna dych chi'n cael hafaliad cwadratig ar gyfer y deilliad. Ac, i symleiddio hwnna, falle 'sa chi'n cymryd ffactor o o ddeuddeg allan o'r crofache, yym a wedyn 'dych chi isio ffactorio'r y cwadratig 'na i yy ffeindio lle ma' hwn yn hafal i sero. Yym ma' hwnna'n rwbeth ni'n gallu neud. Ran amser gadewch i mi jyst nodi ma' ma' mae'r ffac- mae'r ll- ffactoriad ydi ydi hwn hwn sgynno ni fama. Ma'r deillad ma' mynd i fod yn hafal i sero yn chwech. ac hefyd yn, yn dau. Ar hyn o bryd, mae'n ma, ma eitha amlwg mai, mai dau ydy'r pwynt da ni'n chwilio amdano fo, achos os di X yn hafal i, i chwech, yr oll ydych chi wedi wneud ydy torri'r darn cardbwrdd mae'n yn bedwar sgwar, a dos, dos yn byd ar ôl i greu, greu uh, bocs. Ac os da ni'n differu eto, um, da ni'n cael y, y ffwythiant llinol yma. Um, ond Bwysig ei nodi, felly, mae'r gwerth sy'n uchafsymio'r cyfaint y bocs 'ma ydy x yn hafal i ddau. Pan mae x yn hafal i ddau, mae'r deilliad o'r cyfaint yn hafal i sero, a mae'r ail ddeilliad yn llai na sero. So, da ni'n gwybod, os da ni'n plotio graff o'r ffwythiant 'ma, mae uchafswm sydd gynnon ni yn x yn hafal i ddau. Felly, dyna chi enghraifft o, o ddefnyddio calculus i, i optimeiddio. Um, ac os ydych chi'n meddwl am, wel, lle mae optimeiddio yn bwysig, felly ydych chi'n gallu meddwl am enghreifftiau. Dwi'n ymwybodol bod fi wedi mynd dros yr amser ychydig, ond, ond falle yn y chat, felly ydych chi, chi'n gallu postio um, enghreifftio lle bys chi'n defnyddio calculus uh, yn y byd go iawn. A na i just gorffen yng nghyflwyniad trwy nodi rhai o'r cymwysiadau yy mewn mathemateg, ffiseg a cyfrifiadureg er enghraifft, a wedyn ma' 'na llwyth o gymwysiadau eryll 'sa chi'n gallu yy yy gynnwys yn fanna hefyd. Unrhyw le ma' gynnoch chi newid, gyfradd newid angen ei fesur neu croniad, 'dan ni'ch 'dach chi fyddwch chi angen calculus, felly ma' ma'n greiddiol i fathemateg ond hefyd i'r gwyddore yy yn ehangach. Felly na i na i stopio fanna a wrth gwrs yn barod i ateb unrhyw gwestiyne sy gynnoch chi ond diolch i chi am y am y gwrandawiad.